Li herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê milîsên El-Cebha El-Şamiyê biryara wergirtina bacan bi rêjeya pêncê ji sedî li ser berhemên zeytûnan ên zeviyên xelkê yên li navçeyên sînorî li gel hêzên rizgarkirina Efrînê derkirin bi behaneyê ku ev navçeyeke serbazî ye û ji bo parastina wan divê bacan li ser werbigire. Li gor Efrîn Post, heman milîsan biryarek derbarê mekbezên zeytê li navçeyên desthilata xwe derxist.

Tu wek welat nayên pejirandin û hemî zevî û berhem ji bo wan milîsan tên desteserkirin. Li oleyekî din, milîsên Feyleq Eşşam ya girêdayî dagirkerî ya Tirkiyê bi bahaneya parastina berhemên zeytûnan li ser xelkê gundê Dîkê yê girêdayî bajarokê Bilbilê bac sepandin. Her di vê derbarê de, nivîsgeha aborî ya milîsan sed û pêncî tenekeyên zeytê li ser xelkê gund ferz kirin. Her kes li gor jimara darên xwe. Tê zanîn ku roja pêncşemê berpirsê nivîsgeha aborî ya wan Milîsan civînek ji xelkê gundê Kêlarel derxist û ew bi dayîna sê sed teneke zeyt agahdar kirin wek bacên salane yên berhemên zeytûnan. Her di derbarê dizîna berhemên zeytûnan de, berhemên çildarên zeytûnan li gundê Gubekê yê girêdayî bajarokê Mabeta hatin dizîn. Tê zanîn ku ew dar ên welatiyê Kurd Ehmed Heman e. Her wiha Heman dizan Çor dorên zeytûnan bi mebesta karanîna wan wek êzing birîn. Dadgeha Bilind a Mûnşîn a Elmanî sizaya deh sal zîndanî bi ser jineke wê yê welatî sepand, ji ber ku berî çend salan hewl neda keçeke kurdê Îzîdî ji mirinê rizgar bike. Dawakarê Giştî yê Elmanî ragihandibû, Jennifer Venice û Taha Cumeylî hevjînê wê, di sala du hezar û panzdeh an de dema ku li bajarê Mosil ê Iraqê dijîn, endamê rêxistin û dewleta Îslamî DAIŞ bûn. Di wê demê de wan jinek û keça wê ji Kurdên Êzîdî wek kûle kirîbûn. Dawakarê giştî yê Elmanî berdewam kir ku Taha Cumeylî hevjînê Jennifer ew keça Êzîdî siza da û li derveyî malê bi zincîrê girê da, keça biçûk li ber tîşkê rojê yê germ û ji ber tîbûnê canê xwe ji dest da. Dawa karê giştî her wiha xuya kir ku rast e taha hevjînê Jînîfer ev kara kiriye lê Jînîfer ti hewl nedane ji bo rizgarkirina keçikê. Dadgeha Bilind a Mûnşinê sizaya deh sal zîndanî bi ser Jînîfer Vênîs de sepand, ew jî ji ber beşdarbûna wê di du tawanên li dijî mirovatiyê, yek hebûna rola wê di kolebirina keçikê û di alîkirina kuştina wê de, yê di duê jî Endombûn di rêxistineke terorîstî de ye. Hêjoyî gotinê ye, jino Kurdê Îzîdî di çend salên borî de çend cara di dodgehên Munşên û Frankfortê de gotin lên hatine wergirtin bi mebesta zelalkirina rewşa wan û kuştina keça wê yê bi navê Nûra di dema revandina wan li xelefeta dewleta Îslamî li Mûsilê. Tê zanîn Jennifer Venice di sala du hezar û sêzdehan de di rêka Taha Cumeylî ku bi eslê xwe Sûrî ye û regeznameya Elmanî jî heye, Bûye misilman û di sala du hezar û çardehan de di rêka Tirkiyê re derbasî Sûriyê bû û ji wê derê çûye Iraqê û pêwîndî bi DAIŞ re kir. Taha Cumeylî jî niha li Dadgeha Frankfurt a Almanî tê dadgehkirin û biryar e di dawiya vê mehê de were sizadan. Li herêma Idlibê ya bakurê Sûriyê ya ku di bin kontrola Cebhet Tehrîr Eşşam de ye, ji ber ku nirxê lîreya Tirkiyê erzantir dibe, niştecih li nava bazarê di rêzên dirêj de rawestîne. Biryara Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyib Erdogan ya derkirina deh dîplomatkaran ku di nav wan de balyozên Amerîka û Almanyayê jî hene, Duh duşemê piştî Nîvrû nirxê lîreyê Tirkiyê doket asta herî nizm neh xal heştê û pênc li hember dolarê Emerîkî. Hêjayî gotin e ku rewşa jiyana bi hezaran ji welatên Sûriyê ne tenê ji ber berdewamiya şer lê ji ber encamên doketina nirxê lîreya Tirkiyê jî xirabtir dibe ku ew bû pereya sereke ya danûstandinê û çavkaniya dahatê piştî ku lîreya Sûriyê nirxê xwe li hember dolarê sala par ji dest da. Hilwa Şînodirov di buhaya keloperên sereke yên ku rojane bi hezaran niştecih ji bazarê dikirin xuya bû. Bi heman awayî bilindbûna lêçûna sotemenî, mazot û gaza malê jî jiyana hemwelatiyên Sûriyeyê dijwartir kir.

Rewşa welêt jî ber vê perçebûnê diçû û matirsî li ser asayîşa welêt û yekîtiya wê hebû. Piştre, welatiyên Sûdanê derketin kolanên Xertûm û paytext û bi pêxistina agiran, nerazîbûna xwe ji hilweşandina hikûmetê û girtina serokwezîrê Medenî Abdullah Hamdok û çar wezîrên din nîşan dan û xuya kirin ku ev kûdetayeke serbazî ser hikûmeta Medenî de ye. Tê zanîn piştî rakirina Omer El Beşîr serokê berê ji ser desthilatda re sala du hezar û nozdehan hikûmeteke nû ji çend kesên serbazî û medenî pêk hatibû ji bo rêvebirina welêt bi şêweyekî devkî. Piştî belavbûna nûçeya kûdetaya serbazî li Sûdanê, Volker Birtes nûnerê taybet yê Emîtdarê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî bo Sûdanê li baregeha UN li Newyorkê daxwaz ji aliyê cûda yên Sûdanî kir Xwe ragirinê bipxorîzin, her weha daxwaz ji hêzên serbazî kir ku wan kesên bi şêweyekî neyasayî hatine girtin werin berdan. Navborî her weha daxwaz kir ku hemû alî vegerin diyalogê. Ji aliyê xwe ve Nibîle Misralî peyvdara bi navê Komîsyona Ewropî di konferanseke rojnamevanî de li Brokselê paytexta Belcîkê re gihand, Yekîtiya Ewropa gelek nîgeran e ji ber rewşa Sûdanê û girtina Hemedûk, serokê wezîrê Sûdanê û kesên din ji aliyên hêzên serbazî de Em daxwaz dikin ku di zûtirîn dem de werin azadkirin. Her di vê derbarê de Nîd Prays, peyvdarê bi navê Wezareta Derve ya Amerîka, di konferanseke rojnamevanî de ragihand, Amerîka karên hêzên serbazî li Sûdanê û girtina berpirsên hikûmetê şermezar dike. Herwiha xuya kir ku Amerîka daxwaza vegerandina hikûmeta medenî,